Akomenya emiaka emenge nobuya bwa Nyasae, ekero tokorigereria babe enoku buna bakoorete emiaka ee e chimia, tari emia. Bono nabo tokona gotebia Nyasae ng'a tonakwagageria iga, iga tore moyo nanye amarwa aire aro tagokwa moyo, nabo okorwara naende orwe ase amarabanso ogwene otenene ase chinguru chiang'o chia Yeso. Bono onde taiyo otarwareti, igo tore aa moyo ase engecho y'obuya bwa Nyasae. Bono amaya aria Omonene Nyasae akorire tiatoiranerie mbuya mono? Ase egetabu gia Saburi kianda, kebungo kiaye ekemo, torairanerie Nyasae mbuya mono. Noyo onde aigure aye Saburi mia moja na kumi na sita, kebungo kumi na mbiri. Mang'ana aito yaetere, tomonye komanya amang'ana aya obogotu aya, erinde toiranie Tata, togotoreka akune chinkoro chiaito, tokiine ime yaye. Basae ba bono, momanye ng'a mogochia gokora miaka, chera mwakire amarua, bono amarua akumbire omogongo mpaka obongo bosaregete. Mokungu okonywumerwa ase ekenyoro, kiruseti nerari, ninchwo obatiswe obe sober. Okiinie abana bao angio ororo obuya bwa Yerusalemu. Mokungu onyuomire ore boronge ase enka iga akoba buna omosabibu abana ba Nyasae, ekiagera omokungu nere okoba buna omosabibu. Mosacha tari komanya amang'ana y'enka, mogaka iga agotebigwa amanye gotekia eriaksoni. Igo nomokungu okorenda enka, baba mbuya mono ekiagera kwarendire enka. Ng'ai amariko ayio are? Monto taiyo ogosoma noo mbuku eye ere koba kama okoirende? Ng'aki yarenge? Mwachaa bosa. Yaya egetabu keria nateba buya iga, Nani basibwani egesongo nateba, Lakini inye onchokia ekegusii kianda eyemo. Bono onye igwa, Bibilia egoteba ng'a aye Omonene ningwakire ng'a mbuya mono, ne enkoro yane yonsi. Nindarie emeremo yao yonsi y'ogokumia, Aleluya, meremo ki okorari na obogenki? Ekiagera chisaiti mira chire chinyinge chire ase abanto tomenyete, ninwe mwagerire abanto totari koigwana, mwagerire totari gokwanania. Lakini Nyasae ore igoro agoteba, Ning'akere Nyasae mbuya mono, nenkoro yane yonsi Egiatigaire ime yane, ndarie emeremo yaye emiyia ase ense ekero onde moyo. Aleluya! Meremo ki okorareria bakabamura bao? Yokobatebia ng'a yaani ekero mbaroche amanyinga ane agotenena, na omotanywa ametwe ase enke yane? Aye, manyinga tari gotenena amanyinga iga agendererete. Abwo nabwo bakogera orwo kw'omonto ekero ogendete koba moyo. Bakabamura baroo batoiborere abana abachukuru, Ekegutu giaito gioichore, erieta ria Nyasae ribakwe. Bono aye ninki orengeretie meremo ki eye otagete koraria? Meremo emiya tokoraria, abanto baito babe buya, Nyasae oito atosesenie, onye namarwaire arue ase emebere yaito. Zaburi mia mocha na kumi na sita, 12 Ndagende bwango sana, igo aakera Nyasae mbuya mono, ekero bwakiire moiranerie mbuya mono, gakoeire omwana moiranerie mbuya mono, nakoa abaiseke boka abwo nabanto bakorokwa. Mambuna bono abanto mobwate abaiseke, moigwete ng'a naye obwate abanto. Nache nyiborete abamura batano ebinto biane ase isiko bikare. Inche timbwati nintwara kende baba, chandegete bosa aye nchikoire amaiso igoro y'ase abakungu baminete chituki baenda ase obote isemba. Igo noigwete nobwate amato abere nenkoro. Omoiseke nainche ganga ngonkururere are ondetera gocha. Bono ako akamo gagocha kare kare enchiko koganya enchiko ere amaiso igoro buna enyoni enkogonta mote. Bono onsinyu kanganya nabwate babere kanga onde taeta Tuesday akande gacha Friday. Bari mobwate sukuru mongo. Tagoteba ng'a nimbwate abana egesaku ekemo never. Nyasae oria ore igoro nere ogosesenirie norore obuya bwa Jerusalemu goetera ase abaiseke abwo ngokumia ore ekenyorongo okumikere. Inche nagoteba, Igwa, soma. Bono Bibilia egoteba ng'a ngento ki ndarue, ing'iranerie Omonene one ase amayankoreire. Nyasae taragokorera kende baba? Gaki oyogokoreire iga, Nyasae okoeire baka enyomba omenyete, baka abamura kabisa babwate chimioro buna ekerogo ki'enyange, ng'a yaani igo torarora? Igo toroche gento Nyasae agokoreire? babairorera baigwe. Ngento ki ndarue baba ominto omong'ina? Ng'aki omong'ina oria arokwe baba? Ekiagera besanchiri oraakane Nyasae. Embeo y'okato okonyu, omogaso, embura, na bionsi tokoeana, twarie endagera yasoa nda, tomanyeti buna ekogenda, mpaka yaani okumi ng'a kei! Nonya namamira aya nkwemire iga ng'a giamenyete. Yaani eke nkeria egekoni orooche otagete korora. Nyasae oito ore igoro iga atebire ng'a ngento ki, Esta, Esta mama, ngento ki orarue oiranerie Nyasae mbuya mono? Gaki imwa, Mbanto ki aba abangete esara eye? Yaani narusirie egesambaa? Inkobake igo ng'o ngoteebie abana bane ng'a nintagete gokorerwa esara ndaakere Nyasae mbuya mono? Abanto baracha bararagira ndarora buna baraikaranse nonya nekero ndakwe, gose bono gaki. Ubii! Mpaka omong'ina oria nabo arigereretie ng'a abanto gete bari barobwo inku mpaka bache kondira. Tari twatiga bosa twana konyora namatanga, gaki mbanto ki aba bainyorete amang'ana aya? Gaki nabaeire ekiara, yaani Nyasae oyo nabo atagete toraume torakorerane fellowship, ogosanga, omorisia, ogosanga. Ekero ore moyo, orore buna mwasanga, mbanto ki bacha, na aye obairanerie mbuya mono. Ngento ki ndarue ng'iranerie Nyasae one ase amaye akorire ki? ankoreire. Teba, ng'ai gwacha? Gete nebuku, baba egaikera iga ebuku engima eh, gochi maate engima engima. Ebuku engima pi. Takonya gontebia echibasi gose inche namang'ana ntagete. Bono egetigarete abana baria bomong'ina, Imokia egekombe ki'ogotooreka, tari egekombe ogochia kogora. Egekombe ne ring'ana ria Nyasae, orarie ogotooreka ase ebiara ebiore. Abamura abari mwaibwairwe b'omong'ina, abaiseke, bogorie egekombe ki'ogotooreka gochiete bogo chiika na gochia ekanisa. Indangerie erieta ri'Omonene. Aleluya! Mbarenge bakorangeria erieta ri'Omonene moragake erieta ria Nyasae, gokwa boka mambirangeri Nyasae. Kore mogaso gatikana komonya ng'a Nyasae rende efamiri yane. Abanto bana bono baruete Nairobi oko na koba oko na gosaba ng'a Nyasae mbache baturaberi baike nkabiya. Omonene Nyasae bakonye baike nkabiya. Tari aba agwo bokogosabera, sabera abana bonsi ense engima, ekiagera abanto abwo baro nabang'o na aba Nyasae. Gento ki ndaru? Bono noroche nobwate egento orarue ake iranerie Nyasae mbuya mono. Gento nkero, nonya nechibesa obwate nchisane, yaani bionsi na bionsi nebiang'u ebia Nyasaye. Obogima tobwate muna okoeyana, otatiganya kora omorogi nochia oyane amatuko ao gabarire, na otaka bwogo gari buna ete egotenena Nyasaye chirigererio echi. Natebetie abanto rimo ng'a Nyasaye oito ore igoro. Emeremo eye ngokora esitairi eye, Monene Nyasae, tontige abanto bansekerere, baransekereire goikera aa, mana nachenchie obogima bwane. Nyasae agachenchia obogima ng'achwa. Bono inche omomura gagocha neye ng'a mm-mm, nabora, Gaki motakorora nainche Nyasae onsenirie. Bono iga ng'a naende ninki ngokwana bono? Bono nkwane ki nainche gaki ntamanyete ng'a netiire gocha? Bono koyatiirire tinkoiraneria Nyasae mbuya mono? Gento ki ndarue ng'iranerie Nyasae ase amaya aye akorire ki? Ankoreire. Egento ekiya iga atebire ng'a ninyimokie egekombe ki'ogotooreka ndarie erieta riaye. Aleluya! Gose ayio naro amaya? Bono omanyete, menya enyomba ya Nyasae. Takoba orero, mambia namarwa okare konywa, tiga ngotebie. Ekero konya ntaramanya Yeso oyo, naye nere nare gwesoka, na- nachandegete, nkorete emerondo buna egetabu gia Esabu, ani ekero gwachire ekanisa nkoibera ore abakungu bande buna bagwesoka. Yaani iga aria namafunso aro amaya inche gogotebia. Ekero gwachire ekanisa, ebirengereri biago bionsi pi biarenge ebibe bigoonchoka, Yeso oyo okoa obwanchani, naende okoramokia amaiso, naye kwarora buna ochandegete, gwachaka gotwara erekechi. Gokoge omaete abana ekero bakoibera bagoeta takorora bobe, iga amaete okoibera kori negento ekiya. E okoibera negento ekiya, mokungu otari koibera takonyara korugera abanto b'enyomba yaye, takonyara baba mbuya mono. Abanto aba bonsi pi baetete ase okoboko kwao, tiga ngotebie nabwo abwo baretire chigari chiatenenire aa. Oborimo gose omoeene? Abakungu bande abang'iti, yaani akorora omorengo aria bweka iga, orute obokima pa biobogisi bakanyaro, manya biri nebisi kwaruta bakanyaro, kabe nomogoko aso ikaransete, kabe nomogoko ariganie abageni, eyi nere enchera eyemo yogosesenigwa. Aleluya! Eriko riagotiga bire free mpaka nonya bakamura ekebanda ekero banywometwe chinyangi inga batebi ng'a tori korosa. Aa mbwane bwa omorandi buna omonto aoroki chimioro iga, riko. Ri egento gioka chinkombe ekesito, monto tasoka korwa aa atarieti gento mwane. Ekiagera omorandi oyomo naachete mwane, amaene nkamoa amagena sita, nkamanya komoa noboria emekebe ebere. Agasaba. Omwana oyio asaberete nere omosomu bwane kwerikwa eri, abe arenge omoriri bobe, kani Nyasae ingo onchore are. Nchikobera gaki omwana oyo mbweke neba ga chimioro, inga ekiagera oririe enchera eye. Matara agoteba ng'a oyo tindochi gose inche namoiborete, ng'omote aye oyo nere, nonya ninche ekero kware gosoma ane arenge oo nabo oranywa naye kwange omokiro gaki. Bono eke inki? Bono ochake kwebekera amagisi inche ntarenge oo gose twaumeranire abanto abanene. Bono narenge ekerasi ime ndore buna okomakerigwa amaene. ng'a oyo ogacha inde ochaka bweka ine ense ino yatakora amabanto baito. Amaene okoibora na obokambani nabo oranyoe agakogwete takwebisa atebi Nyasaye. Mwana oria ekero omogaka omosacha okorokwa Benny, pastor, amobegete ense akamosabera, ngasiboka. Abang'ina mokobisa mokobisa ekero egento kere ekebe takobisa teba buna gekorete ki? Buna kere. Pastor akamobekia omoisia oyio one amarunse akamosabera. Mpaka omwana akariamora gante ng'a mama Aki omopasiti one akabwata omoika eoe kianda rende esukuru yasoma rigireria na abanto bande bagotigire okona gwekurura kerasi sana emo koira orire gatato bono ng'aki oroche okoba ogontebia nasabeire tiga nteme nomaete omogaka akamanya gokunu ng'a bono tiga amoruse esukuru magecha manya komotirimbokia mpaka kerasi sana agende bono epotingi momura oyio agasoma naende aka make serious akia amasabo na aye engencho. Ninche nagotebirie amasabano aya engencho. Bono gagokora amatemwa aisano na isato, akanyora amagisi 378, akarangerigwa Rapogi, maata aiga bogera. Akamanya kobua abamura baria batang'anete babuete chisogisi baka emerondo igoro aa, bakamanya korigereria nomonwa oo, ekiagera bare goteba ng'a oyo nomokiro otari goetimorerwa. Nyasae agakora amaya, naende ase bwone nere omosomi kweri kweri. Kagokora esukuru akanyora A minus. Nasi koete gose tasi koete? A, inki okorera ayee? Kae Yeso ribaga. Ime ya Yeso bionsi bino bigokora ki? Bikonyarekana. Mpaka emekiro eyio etari koigwa neya Yeso, bwani sianchire goonchora, agoonchora ebao na otaao na miujiza. Nyasae iga akonere otang'ana kogora egari bwone. Omokiro oria inchigotebi matara ng'a gaki bono. Naigwe nere bono ocha ng'a ee. Naki bono ogoteba, ng'a inki ngoteba, riria rende kwamwangete nkwamaete ng'a ebi mbikorekane? Ng'a yaya omonto omanyete tori komanya amang'ana ake akorete ki? Akare bosio. Bono gakomobekera ebesa ngo bono gatenena, eyio ero ne emessage ye chibesa pi. Ng'a yaya okora nsa bari komotiga natigera ndore, ng'omotebi yaya igo nkogotunyana korwa magega ekiagera okoibora na obokambani kei. Ng'aki ogosuka esitaeri eye? Bagaka ki mwanchete chibesa? Yaani ogi Nkobarora Nyasae onde Yeso tiga atokonye onye neki giacha tosange ase erieta ria Yeso. Onde tomani onde ko biachire biasumaereiri abwo ne enka yaito bikorete ki? Biri. Haleluya. Bono nare gosaba ng'a ki ase obogotu bwaito bakanche Omonene Nyasae iga agoteeba ase egetabu tokoroka gia Isaya, kararore agwo abwo egetabu gia Isaya 46 verse 4, Ngokwana are ring'ana, eri nario intagete naye oigwe, omanye Nyasae oyo buna atwanchete. Igwa! Nero nganyete. 46 verse 4, yaani emerongo ene na isano emo, tobungo ninye. Ee bono. Soma. Bono otegerera, ase obogoti bwaito buna twegasete, mpaka inche nyegasete buna bono o- omwaka oyo buna ngokora, iga bono emiaka o sitini ngotacha ng'a nkaa. Emiaka eyo sitini nainche nabo nkona gosaba ng'a Nyasae, gaki biuno mbibuche mooono, Gaki sukari tembwate gose puresa, Omonene onkonye gaki inye korora abachukuru baane. Na inche mbakinie ekero ndaire chimioro igoro abanto batebe nakorete emeremo. Amaene, omaete sa tibigeti chigakare chidigiri chikare esanduki banto mbari korora. Ase orochie mwanya korora chidigiri chikorikwa. Ngete na abana buna mbarenge akoiborete, abachukuru mbarenge abachukuru oria, gose gwaikire bake ekiare giakane, amasikani amaya, nario abang'ina bane morang'aye aya, John taranywa amabi, Yaani omwana oito tosometi eyunivasiti amenye korenta omo form four ayaire ngoigete ayaire ngakwaigete gochia choni atemire oretire omo form four omayete egesongo bono muna chingaki chiria chiakarentwa omayete egesongo egesongo baminto onye ogokebwate naye karanchera noyio ochire abarende aa mbasome ase erieta ria yeso kei bagosoma. Omomura one akareta omofong'ufong'u kabora babe, Aa twakoirete ekore chimoise getarengeo. Kumbe nabo arengeo lakini konya tararora ng'a naro. Ekero agocha akorire nario agochaka koria nkomote ng'a nocha otaba taba ense aa nocha otare gochakera ekore echi. Ng'ana inche nkorigia nde. Kareta omofong'ufong'u kabisa obwate esipurasi. Nkobori matara ng'a omoiseke oyo bono one ing'aki akoba, ng'ise agocha kobera omomura okorire kware echaye nkorikwa are. Yaya matara agateba kai oyo nere omwana one omotangi, goika amoire esukuru, tokamoira ecollege agakora obwalimu, oiseke oria atosigete, rakini ina are koramoira ataraibora, omanyete takoira omonto ecollege ataranyora mwana, omanyete aria noo mogochi mwakora bobe. Inche natebe timatara ng'a twamonyire twakorire ee, tiga tomoganye, are abamori tara igoro atotigere omwana, egochi potea tosoke nomwana ere asokie egari. Maete goaka esabu goyetania emioro binto mbiri buya. Gose bono omwanya komanya. Kei, mosubati oria agaaka omwana matara ng'a paa, mbuya ekaina kabisa ogosumariri ng'a ng'ai, kabora Nyasaye haki, oyo ere bo kaende esukuru. Kaende esukuru ngatigara nomwana, oborandi bokaransire riake. Baasi gakoora, Nyasae agankonya, Machogu agankonya, akarikwa. Bono omomura akarikwa. Bono kanya Mombasa bamenyete baikirie abana bane, ayio tari amagenderero? Namotebi ng'a takwegasa mono bono tigera aa. Aye bono, tiga abande baete amako, bono kwabeire ikorokoro, karu nchera. Abanto bande bakore ki? Baete abana ba Nyasae. Tosemie abana baito ekiagera amatuko aya namabe. Tobatebi ng'a ase obogima obo kobagaasete amasomo na okoeega tiga baeege, ekiagera chisabu chisabutageti echi ibere nigo chikogenda sambamba. Akoore amasakara atobeke esanduki, arete omokungu aibore abana ekenyoro kegoke. oborimo gose omobaene, gebinto buna ebi bikogenda amo, inche nagoteebia. Bono Bibilia aya Amanyakorikeo Meriamu agoteeba, Mama teeba ekebungo keria bono, ngende nkende giatere eke moyo ngokurare. Bono aya Nyasae agoteeba ng'a ninche ndabe amo nainwe, mong'ina ominto oo, Nyasae igo arabe amo naye ira ase keri ki. Nonya ngoika engaki y'obogotu bwaino, kwana mama. ekero morabe mwagotire kegima, na chimbuche chiarabire ase Nyasae Omwa- Omo- Omong'inesita, Nyasae nakobogorie. Tata bw'emeganda nere ogotobogoria, goika otoikerie emiaka eria Nyasae aganetie eye bono. Bono Omonene akoria eira oteba ninche nabatongete, Nyasae iga aratorende, nimbabogori naende mbatoorie. Aleluya! Bang'ina takona koira chimioro igoro, Mokama muranyete koetia chichabati kira igo, kira igo, ekiagera nochona koboria abana ng'a, Inki mwari nino? Agotebi nenyama y'embori y'amase. atakoeti inaki ogokora tari ase oro- ase orori ogogoita. Takona kobori binto bikare mo- to- mochie onde, ekiagera mokamomura oyio nigo are omoamate, karanche gokoa sukuru mongo. Tobwati siringi mia mbiri? Ngete chichabati emerongo etato nechabati ya yamo rimisu nerimo. Gosaba namamisugo akare abere, gokoorera kegima abana ba Nyasae. Igo nare kobasabera omorembe ase gwachire ake esabu. Bibilia egoteba ng'a mokao nabe buna omosabibu, okwame omosabibu, abana bago baetanane ase emesa. Naboigo omonto omoirogete Nyasae arasisenigwe. Haleluya! Omonto omoirogete ng'o? Buna banaikire abachokoro twenty na chief Niasana natebetie bakaba mura ng'a onye mwacha na family rusia chaka emeremo ekiagera kwanywamiru ne chiombe twagwakanire. Ntokogania hasara korwa asare efaita totagete abana ba Nyasaye. Bono igo mbobe natebete bato baiga ase tabaisi bachire abwo bakorete chimioro buna echia matara yaani bare buya abande bakorokwa mwango oo Joyce Mstengo chikoigwa bono abande bakombwata ikomi nemo nabokire abang'ina To abana mbakoiborwa ase enka yao bosa, abachukuru nabwo abageni bao bagotanguria amambi, bachaka gogokwania bakomentera chipongo pointu chi'omobere. Buna inche obori nabwo buna bono nabatebetie bakandetera emekebe ase abari, nkoge na bonde nkabatigera ng'a abachukuru bane banywerwe ngori mambi mapema mapema mbuya. gose abana bamomaete, bang'ina bande abang'iti, ogochi korora abachukuru, nyoko iso inki andeterete? Aba nabwo abagisangi bao. Mokama murere morine rakini abachukuru moe. Noigwete nobwate amato abere nenkoro, naende ntagete kobatangasera. Nara koramenya nabachukuru bao. Abang'ina mbuya more. Nki bono oangerete bachukuru ba Gesitai? Inche omaete ng'agete esabu. Obotuko bwaki igo ngochandeka nane kobatuga ekera narue erumu yane nachi korora ase buna bare. Nanyore abande baraire bosa batugutete eneti, lakini bogokia emesa yane egeichire. Ekiagera nkobakani ng'a mori kwayerera gochia mwa tiga endagera erache aa. Kera omonto ominyoki gocha echae na omogati, oyonde ritoke. Noigwete emenu yachakire abwo goonchoka bono? Ii, bono nataimu matare ng'a esabusia obosio, oroke emesa, enda, ekana akabisia abana botuko bwaki bono ogankonyora tore omorembe. Bono nkonyora tore, oyo ogosukia eburupandi gocha, agotebi ntori koriba abatwagotire, o, oyo okoreta chinchugu, kei. Abachokoro bao nabwo bakogera omenye buya. Nonya Mbibilia nabe goteba seventinyi emereng'ani ku ekebungo kia Isaya nemo. Soma ninkorere abwo tai gento egekogera embura yachire. Echipara chiaino echimbe nke kogenda. Aye omong'ina soma emereng'ani seventeen verse six. Bono abamore iga mwesi, Omonene agoteba ase egetabu kia Ayubu, ishirini na mbiri, ekebugo ishirini na moja, Mobwatane na Nyasae, nario orabe moyo. Bwatana na Nyasae. Takobwatana nabakungu b'ekenyoro, takobwatana nabamura b'ekenyoro. Buna bono abana baito twabasomiri motoete obosoku, okonywa amaru gwakura gocha bw'omorisia. Na inche oyone narakure angasaba iga baba amaru nkanyaroka nkabora ng'a Nyasae momura oyo omotambe iga obucheti magega gaki ngiki amori gose gaki Yeso gaki nkonye gaki gaki omonene one nkonye Nyasae naigwa kera aibora amataro agateba ng'a mama natigire amaru togende ekanisa nsabere omwana one eh mbuya mono buna asabera omwana arwe aria rirube rigocha ng'ochire gitui obwarimu bwa esecondary ngateba areruya na moka ayake igo ng'a mama twarikirwe twesie amina. Bono nkabatebia ng'a buna mokogenda, Lucy bono omorende baba chibesa ye chiamana bono chiatokire, kumbe iga igetinda, agatiga amarua, twamobatisa, baba noarekamiri. Abang'ina mokonya korera, tebi Nyasae, mote ng'a Omonene, njarenge buya omwana akure bwone iga, gaki inche omokoreri oo, Nyasae, gaki inkonye omwana one abe buya ase erieta riao Yeso, ekiagera okonywa na barabasa kweba konywa oma. Akweba mpaka erieta akoboria omoisikeri mosiriri. Inche nagotebi, Tosabe mono, ekiagera amatuko aya naki are amabe, nabo ogotwara omwana aike 40 years atana konywama, are rikangare abwateneine buna moka Loti. Ochia kobora ng'a nakamanyete koboria omoiseke erieta, gaki naki bono ngokora omogaka otagotebi chikasini gose nchimonyorere omokungu? Emechando eyio noere gati yaito, lakini ase erieta ria Yeso goika ere. Soma ekebungo eki nkore mama. Abachokoro nigo bare egutwa ye chisokoro. Aleluya! Otabwati omochokoro iga nobwate egutwa? Buna abana abagaka mogotegerera mpaka omomura orikiru noateneine ng'ai ogocha korusia oyo ogogoakera egekamagu omogaka. Gaki tiga nkoboge, igo ogochi gosaba abe amomura omino naende kwarengeo? Teebia omwana ng'a nyuoma, chingaki chiao chiakorire ki? Chiaikire. Buna bono abana oyomo agachia gokora emiaka emerongo etato nkabugia omorori ng'a wuororo, wuororo, wuororo, omomura oyo ta tamanyeti ng'a ekero gwachakire kogota abaiseke bagokwanga, ogochaka gosumaeri gwekomereria abaiseke bakaga nkorera ore. Gaki amaene. Omonto ere ekero are nekieni kiaye ekiya iga tari buya iga? Nonya nomoiseke inki okobera nyomba ogokora mpaka oche goetia amagoro buna chigwaya chiestima. Omonto gokogenda gochia aria amagoro bono iga o, yaya. Borigwe erieta ekero chingaki chiao chikorete ki? Chire chingiya. Genda bwoo, okore ebinto bia bwogo, oretere abaibori bago amasikani. Aleluya! Baba, gwakorire emeremo emiya, Nyasae agosesenie, kende nkeiyo okorwa, egento gioka ogotebia, Nyasae, mbuya mono, Tata bw'emeganda, Baria bakorenda Baba, tari meremo ya bosa morakore, ekero moramorende, nainwe mo- morendwe ase erieta ria Yeso. Mono nagoteebie eki ogosimeka nakio ogokora ki? Ogo- o- ogosimi- ogosimeka naende nakio okogesa. Abasibwa ati, Amwanywa omigocha, mobasa konyinyera mong'ina oria, mosibie amagoro mobekere esandurusi, nachie abeke ekiara eke kia moino aa, ayio namagenderero. natiga kobeka egekia bosio abe eke nabwate ma kobiara ore kobeka egekia moino momote ng'a baba iga bono nari bwegasete buya iga nari ore buya ase obogotu nyasaye tiga abaseseni mokorua omonene abaseseni ase enchera bono inche nare gosabera omochie oyo goteba ng'a nyasaye abasesenie. Aa baiga, abairi baito, buna mwacha, mogende nomorembe, erinde tonagosaberana amatuko abeire amabe. Ekiya obwate romia oyomino, obong'iti ne obobe, amo nendamwamu nembe, bigiikerigwe as'erieta riang'o? Ria Yesu. Monene, bono mogoe namosome egetabu gia Saburi mia mocha na kumi, mia mocha na nane, kebungo kiaye kumi na tatu, egoteba ng'a ekero tore na Nyasaye natokoraa amang'ana amanene. Alleluia. Abachokoro mokore amang'ana amanene, na abasabeire bo baba Nyasae morende kero torairana tonyore ore buya toragere ase erieta ria Yeso. Monene abasesenie ase erieta ria Yeso omotooria. Ee, tiga tosabe ase engencho y'ogokora. Omochenu, omochenu Tata Nyasae, mbiamono ekiagera kwaretire abairi baito ase engencho ya Baba, Goakera Nyasae oito ng'a mbuya mono ase amatuko aya agochia komenya naende oramoe gochia motwe. Monene omoe omogoko omoe ekemero ki'endagera, orusie amarwaire are asare. Tata bw'emeganda akorangerie kare moyo. Monene atenenere enka yaye. Tata bw'emeganda orokererie abana. Naorokererie abachukuru na abachukurori, bono ekero tore ase egeka egeke, otosesenie obe amo naintwe goika ogokora, onye nembura erache egosaria. Yeso, twakorangeirie oye kune aye bieka nokoboko kwao, ekiagera eye nesera enene, otoe ribaga tokore, ase erita ria Yeso Omotooria. Amen. Mosesenigwe mwensi. Riamono sana.